Now, yugi myero onongo kiandol i kidi. Uh, yugi i cako stage me acel en aye minimizing onyo preventing. You minimize waste ma in ngo uh, i, i generate. How do you minimize waste? Eh? For example, ka calo food waste. Step me acel me minimizing en aye ingeyo dano ma nongo gwok tye gangi nyo dano ma in tye itedogi. Gitye i wel mene? Pe itedo excess ma kicamo ngo dong madwong ata ma nongo ionyo aonya. Ma nyuto itedo manok ma pole ka lare myero kicam ngo? Otum mo weng. That one you are minimizing. Ee, pe, in pe itedo pi ngat ma pud niang. Imyero welo ka dong ibino woko, wa i ot ma latin ibino ka libbi. But i actually in ingeyo, eh, wan pe wa planning ni pi welo ki kono moni. But ka welo bino, you have to provide me neno ni welo bene o, ocamo i kin dano ma gang. Eh, ci me acel en aye you have to minimize. Mhm. Now, ka minimizing dong ngai? Mhm. icito i gin ma iromo wacone ni you reduce the waste or minimize the waste ka ityeko eno ni step me acel waste obino how do you do. Oh what do you do next? Itimo gin ma giwaco ni waste segregation ma ipoko ni a these are biodegradable waste ma ka agwokogi kit moni gitopo nyo iromo cwalone ka jo ma giromo timo composting gitiyo kwede.

calo plastic gini wan wangeyo ni it's recyclable ma ka kicoko gi kiromo cwalo ne bot kampani moni dok tiyo kwede ngo me yubo me yubo gin mukene ma kiromo reusing example is also plastic labolle ka amaro pii koco dong instead of cwalo ne for recycling aromo reusing atiyo dong ki koco eni me piko ngo aromo piko me dok pi iye atiyo kwede dong calo container me kamega onyo piko moo dek gi iye piko moo petrol gi iye ka jo ma ngweco i pikipiki enini itingo. tiri usi wek pe ibolo ci i tic kwede ma nyuto ni itye ka gwoko ngo itye ka gwoko kabedowa aya ka dong okato i stage eno ni you have segregated your waste wabino dong i process me ka i city kit eni to be honest pol points ma nongo ki designating me guro yugi nongo tye ki ganga an ka calo i municipal myero pe dong abed ki you are not supposed to have a rubbish pit in municipal uh, iromo bedo ki a rubbish bin aye ma in igwoko iye yugi ma ka megi Uh, dustbin. yes

Wan watye ki disposal ground wa nyo ka mukene mudongo gitye ki land fill ee ma dong kicwalo yugi eo ni Kampala ma Kiteji eha ee kicito kicwalo now to that place eni en aye kit ma myero wan ngo wan lulim kwede ki yugi me ka mego aa angeyo ni gin aweko ca okene waneno nongo yugi dwong i kabedo moni aa it depends on how Now policies mogo ma wan watye kwede ni is being implemented onyo lubo kit ma lwak gi ngeyo kwede ni yugi ngo myero ki andling nini. It's responsibility pa dano weng it's not necessarily ni government ni ken but you personally ki gangi. ni imiti kabedoni obed maleng, ka kanya yugi tye iye nongo bedo iye ngo pe ber, ma nyuto ni ka in icoko yugi ma kamegi i neno ngeyo ni an ka abolo yugi kany gimaka nyo abiculo fine ma kuman weko ngo weko dano bedo ki lworo enoni pe me bolo ngo me bolo yugi ata ca okene watimo because we are not exposed pe waneno kite kitimo kede i kabedo mukene ca okene watimo gwok nongo wape ki ngec. But mere generally in macalo dano dano ingeyo ni yugi pe ber dok in pe iromo ngo kwo ki yugi kacel ee ci weko pe iromo bedo ka bolo nongo plastic ata ibolo kavera gi ata pien ni ingeyo ni gin eni ka abolo balo ngo kabedo murumo wa oo ee.
So ladies and gentlemen kiwayo ni dano to pien ni. gipe ki ngec. Co tinni wa learning kit yo ma omyero wati kede me neno ni yugi wa tye maber. Me namba acel en aye me timo ga ma nongo wa nongo ni pe wa balo abala nyo pe wa lanyo alanya en aye ka gwok ni lube cam ma lube gin kit ma ladit eni owaco kede ni omyero igo bajet ma lube ki ngo wel jo ma gangi wek dek mukene pe ony aonya.

Segregation part enoni is very important so ka in itye i gangi myero inen ni kit ma icoko kwede yugi ipoko, yugi me dek obedo pat, yugi me plastic obedo pat, yugi me plastic ki kavera obedo pat those are the key points ma myero wacen iye, ange ni wabikiko myero matye ni kany until next time wapwoyo.